Silav guhdarên ezîz ez Serdar Şengul. Ez Ferzan Şêr. Di vê hefteyê de em ê bi giştî qala wergerê di wêjeya cîhanî de bi taybetî jî di kurdî de bikin. Mamoste wekî ku beşa çûyî di krîzên wêjeya kurdî de me behs kir, yek ji şertên komara wêjeyî jî wergêr bû. Wergêr him rêyekê ji bo tevlîbûna komara wêjeyê, bi qewla te te gotibû împaratoriya wêjeyê, him jî bi ya min sînordanînek e. Ez êdî behsa sînor û kolonyalîzma zimana nakim, yanî jê wê detir bi teknîkî, bi teorîkî, bi pratîkî ya qada wergêrnasî û zimannasiyê bipirsim. Gelo bi rastî jî ev newergêrbarî an translatability heqîqeta xwe heye? Yanî tiştekî wisa pêkan e? Silav Ferzan, Min rast e wekî te got ji bo tevlîbûna wêjeya cîhanê werger hewce ye. Lê divê em li ser rol û îmkanên wergerê bisekinin. Te jê pirsî ew translatability yanî wergerbarî mimkun be, mimkun e gelo û ger mimkun be bi çi avayî mimkun e. Em li ser va babetan bisekinin. Bi min. Ji ber ku çand û ziman ji nez ji nêz ve bi hev re giredayîne, di wergerê de ne tenê peyvan lê wateyan jî, tesewûra dinyayê jî û îdeolojiya gelan jî û ananeyê wan jî tên wergerandin. Di vê wergerê de ê ku wergerê dikin divê bi her du zimanan de jî fehm û ferasete vî xebata vî hebe. Werger ancak bi vê awayî mimkun bibe. Mesela mamosta ew kê Edem Kîrçê ye di pirtûka xwe ya Küresel roman de mesela bahs gelek caran bahsa Pamuk dike û her wekî din Wekî ku em dizanin yanî gelek nivîskarên tirkan ê tirkî bi saya tirkî li dinyayê belav bûne. Em bêjin ev derfetek dide tirkî ku nivîskarên ku bi eslê xwe kurd in ew bi xwe jî wextê tirkî dinivîsin kurdî nanivîsînin vê yekê wekî sedemek. di ber xwe de difikirin. Ne şaş bûm Mehmet Uzun jî wisa difikirî. Digo bi saya Tirkî berhemê min li zimanên din ên dinyayê hat wergerandin. Yanî ji bo me Kurda Kurdên Bakur û bi xwe jî rengekî Tirkî ya em bêjin bi vî rengî heye. Ê Tirkî bi xwe yanî ji bo nivîskarên Tirkan jî Rengeke tirkiya bi vî rengî heye. Lê belê edim kirç tiştekî balkêş dibêje hevokek dibe. Dibê mesela ji bilî pamûk dibê mirov nikare behsa nivîskareke din a tirkiya yan navekî duyemîn bike wisa hevokek wisa dibîra demaye ev bi min pir balkêş tê. Yanî gelek berhem ji Oxuz Atay bigirî ji gelek gelek nivîskarên Semaqay, Gusus kî tê bîra mirov Pirtûkên wan hatine wergerandin vê dawiyê em bêjin ê ku gelek nav daye parikî Ahmed Altan parikî deng li xwe zêde kiriye. Ev yek bi min pir balkêş tê yanî tenê wekî ku te got jî yanî ew dem me Beşên din jî me behs kir, me got yanî ew deriyên qebûlkirinê filan di wan tişta de. Bi vê yekê jî der tê holê ku yanî tenê wergerandin têrê nake, ew deriyên qebûlkirinê, ew otorîteyên qebûlkirinê jî her tim li ser kar e bi rastî. Ew kê em bêjin Kazanova tedî behsa fabrîqeya. Gerdûnîtiyê dike, li gor Kazanova deqên ji herêmên bê pal û pişt em bêjin yên tirkî jî tê de ye esil, lê dîsa kurdî zêdetir tê de ye, hewl didin ji bo ku wêjebûna xwe di nezerê meqemên meşrû de bidin qebûlkirin, hin karan dikin, werger jî yek ji van e. Li gorî wî ev karîgerî dibe ku wergerî be wergerandina deqên xwe be, transkrîpsiyon be, rasterast di zimanê serdest de nivîsandin be, her çi dibe bila bibe, bi her cureyên xwe wêjeyîbûn e. Ev deqên hanî bi ziman bi çi zimanê hatibin nivîsin bila be ji bo tescîlkirina wêjeyîbûna xwe bêgavê wergerandinê ye dibê mecbûr in werin wergerandin. Îcar ev mînaka ew kê jî bi min pir balkêş tê ya Edim Kîrç li ser Orhan Pamuk, mesela Ehmed Altan jî tîne bîra min. Mesela Ahmed Altan belê werger derfet e. Îro mesela Ahmed Altan piştê kolgirtîgehê ma çend kitêb nivîsîn. Sê hebt neşaşbim kitêb nivîsîye. Yek ji van Hayata Nim di tirkî de heye. Her du kên din tine lê zimanên biyanî hatine wergerandin. Ev bi min jî bi dinyayê jî tiştekî balkêş tê hesibandin. Lê tirkî be jî Çap bûbe nebûbe tiştekî din e û bi zimanên din jî wêjeyîbûna Ahmed Altan tiştekî naguhere li ber çavê min. Ji ber ku ez tirkî zanim, ez dikarim tirkî kesên ku tirkî zanin tirkî bixwînin. Wêjeyîbûn bi ya min tiştekî din e. Berê jî me behs kiribû. Lê helbet yanî tiştên teknîkî jî heye. Mesela Adam Kirch di wê nivîsa xwe ya li ser Orhan Pamuk de behsa ewkê dike yanî

Teoriyên wergeriyê de du qasî ez ez dizanim du nikaşên sereke ne. Yek teknik û îmkanên wergeriyê ne. Yanî wergernasiyê de belkî tu ji piçekê din behsa vê mijarê bikî. Teknik û îmkanên wergeriyê çi ne? Wergerek bi serketî çawa dikare meriv bike? Ev jî îlmek e. Di xwe de çend teoriyên cuda cuda hene di wê warê de û her di çe jî bi pêş dikeve. Lê tiştê din hene, ev jî îdeolojiyên wergerê çi ne? Yanî di qada edebiyatê de, edebiyata cîhanê de biriya wergerê kîja berheman hêjayiyê wergerê dibin? Kîjan jî li derva ev çarçeweyê wergerê û bi vê şeklî jî li derva edebiyata cîhanê dimînin û li vê derê gero pîvan vejeyî bûnê yan jî çend tiştên çend xalên din jî dikeve meydanê rol digire. Çunke divê pirsê ke tu dipirsî çima Orhan Pamuk Ewqas navdar bûye çima berhemên wî tên wergerandin û yên nivîskarên din belkî ji aliyê wêjeyîbûnê, aliyê pîvanê wêjeyê belkî bêtir bi ser ketîne. Ama alaqayê bazarê marketên edebiyên global. nabin. Tam di vê derê de rol rol rola vergerê derkeve meydanê. Çunke ev bandora xwe li ser şêweyê nivîsandina nivîskaran jî dike. Her nivîskar gava berhemên xwe dinivîsin çawa dikarin bên wergerandin, çawa dikarin di heman demê de xitabên xwendewanên din jî bikin. Bi vî awayê jî dinivîsin. Loma siyaseta wergerê belkem dikarin bêtir ser vê meseleyê bisekinê. Erê peyvekî pir balkêş e mamoste siyaseta wergerê. Mesela Borges tiştekî dinivîse yanî ew tişt bi xwe wêjê ye bi zimanê xwe nivîsandiye. Lê gelo carina meselan bêjin Borges jî ji xwe dikeve şikê ku dibêje Ez bi xwe îcada Fransayê me, Borges bi xwe dibêje, ez îcada Fransayê me dibê. Mesela Nobokov bi xwe wergerê xwe yê herî mezin e, ew bi xwe wergerê xwe dike. Beckett bi du aliya ve wergerê xwe dike, yanî hem dikare îngilîzî û fransizî, fransizî îngilîzî jî bide ber hev du. Strînberg axirî ji bo vê mijarê çareyeke radîkal dibîne, ew bi xwe fransizî dinivîse. Kateb Yasîn, em bêjin dibêje ji bo ku Ji Fransîya re eşkere bikim ku ez ne Fransî me bi Fransizî dinivîsim. Yanî nivîsandina bi Fransizî jî gelo di destpêkê de tego ye? Yanî îdeolojiya wergerê heye, mirov çandekî neqlê çandekî din dike di navbera du çanda de heye. Yanî ew bi xwe yanî weko werger ne tenê tiştekî ziman be. Ziman bûna Katip Yasîn tiştekî wisa nedigot. Yanî tenê meseleyeke teknîkî bûna mirov hevokek. Bi zimanê em bêjin îspanyolî bi kurdî tirkî bigire bavê je ser zimanekî din tenê tik tiştekî teknîkî bûna ez dibêm Borges peyvekî wisa nedigot ez îcada Fransayê me Katib Yasîn tiştekî wisa nedigot. Rast e mesela di vê werde belkî divê meriv Antonio Gramsci wa wa tîn bîra xwe te jî bal kişandibû mesela sohbetan xwe de jî yanî Gramsci meseleyê wergerê ku ew ê defterên girtîgehê de, xepisxaneyê de û cihekî girîng jî digre. Çimkû Gramsci bo xwe meseleyê hegomoniya û wergerê bi hev re girê dide. Eger em li pey vî biçin em dikarin, Çend tişta derxin, çend xala derxin pêş. Yek, wekî ku te derbarê Katîb Yasîn de got, werger çi dike biriya wergerê em çi hîn dibin, du tişta hîn dibin. Yek, şêweyên jiyanên din, mesela tesewurê dinyayên din, derbarê qincî, xweşî, nexweşiyê de fikrên din, helwestên din. Yan biriya wergerê meriv dikare mîrateyê zanista xwe derbarê mîrateyên mirovahiyê de zêdetir bike, evê egosentrîzme xwe binpê bike. Yanî tu dibê werger ne tenê di navbera zimanan de, di nav qatên jiyanê bi xwe yanî di heman zimanê de jî. Helbet, helbet. Mesela Ew kitêba Scott Mamedê House Made Of da mala berbangê. Mesela di vê warî de meriv kozmolojiya nişteciyên Amerîkayê dibîne. Mesela hin romanan kozmolojiya Asyayên Dûr behsa wa tişta dike. Ger mesela Ewropa eger jiyan li ser felseveya pozîtîvîzmê ava bibe. yan jî sekûlerîzmê ava bibe, divê di vê çerçeveyê de xweza û însan penase kirine, belkî naxwazin ev zanistên din bi riya edebî be jî bêne wergerandin û haya însana ji wan hebe û ê din jî edebîyat metnên edebî çîrokê hin gelan dikin, hin bûyeran dikin. Ne wisa şer û şoreş û pevçûn û kolonyalîzm, loma ev siyaseta wergerê di vê warê de jî dixwazin vê piyasayê kontrol bike. Kija metnen bêne wergerandin, bibin mehsulê yan jî parçeyê edebiyata cîhanê û zimanê hevpar. Parikî jî bazirganiyê, aptir dibê wergera gerdûnî bazirganiyê. Nirxa newergerbarî jî berovajiya wê bazirganiyê ye yanî hêlîn e, nasnameya pîrozweriyê. Helbet mesela vê mînakek a ez bidim. Hema bêj Latin Amerika edebiyata Latin Amerikayê piraniya berhemên wan wextê Ew tevgera edebiyat dibêjin bûm. Ev teqîna edebiyatê mesela salên şestê de hefteyê de piraniya berhemên wan hatine wergerandin bo îngilîzî. Wek kitebekê pir navdarê jî kiteba nivîskarê Urugwayî Mario Benedetti. Ev îngilîziya wî rojbûna xwanan gel. Ev ê derbarê mezinbûna yekê gerîlayê Tupamaru. Yanî di şert û mercên çawayê de mirivekî ji çîna navîn, ji miheleyekî sakîn gava mezin dibe û biryarek dide dibe parçeyekî, beşekî tevgera azadiyê. Mesela ev roman cara evil heftê û şeşa de hat çapkirin tam îsal yanî nêzî pêncî sal şûnda bo îngilîzî wergerandin. Çima pêncî sal sekinî ki gel yanî îlham da gelek nivîskarên îspanyolî nivîs jî. Wergerê siyaseta wergerê jî di vê warî de dibe deriyek ji hinan re vekiriye, ji hinan re girtine. Rast e mamoste û karşilaştirmada edebiyata girîş ya Domînguez Sosîvîl na Nueva Pirtûka wan heye. Di wir de behsa wekî dikin, yanî wêjeya berawurdî û werger beşek jê ye. Ji wergere rasttir bêtir di zimanê mebestê de bêbkêrî çi tê? Di wêjeyan de dibêjin piraniya berhemên bi bandor neyên xwecihî ne wergêr in. Yanî fikrek wane wisa heye. Yanî em bêjin di tirkî de berhemên herî bi bandor em bêjin yên werger in. Em bêjin Dostoyevskî ne yanî fikra wan dibêjim ne ku fikra xwe dibêjim. Em bêjin sûc ve cezaya Dostoyevskî lê ne Lê belê ne tutûnnameya me ra Ozata ye. Bi ya min ev jî meşrûkirina vê komarê ye. Ji bo em bêjin wêjeya Tirkiyê em bêjin ji mînaka xwe pê ve biçin. Sûc ve cezaya Dostoyevskî ku ji tutûnnameya ner a Oz Atay bi bandortir be li Rûsyayê kîjan berhemên ji derve hatiye ji Dostoyevskî bi bandortir e. Newsa mamoste ev jî meseleyek e. Yanî ev. Fikir, Diyarkirina vê fikrê bi xwe meşrûkirina komarê ye, fikreke oryantalîst e, bi xwe yanî. Her berhemên ku ji derve hatine wergerandin, bêguman ji bo bandorek, ji bo danûstandinek, ji bo li xwe zêdekirinek tê kirin. Lê bêguman di nav xwe de jî berhemên hêja hene, ev ne qîmeta wan kêm dike ne zêde dike. Dikare bandor li hevdû bike. Ne wisa? Na rast e xebera. Ev mesela wergerê ji vê aliyê jî pir muhîm e. Mesela bêtir belkî gelên wekî me kurda yanî ku zimanê wan hatin qedexekirin, nihiştin edebiyatekî nivîskî biafirînin Rê û li ber wan hatin girtin, medrese û dezgehên wan hatin xerakirin. Mesela kitêbekî profesora hîndî heye Tejaswînî Nîranjana. Ew kitêbê wî heye dibê a bi cihkirina wergerê yanî cihê wergerê Çi ye? Û li ser postkolonyalîzm, poststructuralism va ekolan disekine. Di destpêkê kitêbê de mînakekî ecêb dide. Ew yekî filozofekî îngilîzdî li ser vî behs dike Charles Edward Trevelyan. Ew sala hezar û heşt sed û sî û heşt de kitêbek dinivîse li ser perwerdehîya gelên Hindistanî. Divê gava em çûn Hindistanê xortên Hindî dihatin pêşiya me lawê dikin ka ji min re kitêb ji min re kitêb bidin me kitêb bidin çi bibe bila bibe em dixwazin bixwînin kitêbê îngilîzî ji me dixwestin go pir enteresan e go yanî va va xortan alîkî belkî şerên serxwebûnê de li hemberî me Derdiketin, şer diketin ama ji aliyê din kitêbên îngilîzî ji me dixwestin ev jî êdî serketina, serkeftîbûna kolonyalîzma me li ser Hîndistanê nîşan dide. Mesela pirs ev e gelo kitêbên hîndî de, hîndoyî de ê ku zimaneke rojane ye bi vana ji ber ku ev kitêb tune bûn da ku haya wan ji Bûyerên dinyayê hebe û haya wan jî edebiyatên dinyayê hebe. Îhtiyac dibînin ku kitêbên bi îngilîzî bixwînin. Ma em kurd di vê halî de nînin. Em mecbûrî di serî de zimanê tirkî nînin da ku bikevin edebiyata cîhanê, teoriyên cîhanê. Ne wisa yanî belke em dikarin Li ser vê mijarê jî piçek serî xwe biişînin, em çawa dikarin biryavergerê aktueliya zimanê kurdî jî berfirehtir bikin? Mimkûn e? Eger mimkûn be çawa? Yanî aktueliya zimanê kurdî çawa tê kirin? Bi ya min yanî hem tiştên heyî û pêdivî ne wek hev in. Teza Kürt edebiyatının anatomisi ya Clemens. Mesela di wir de hinek tişt agahiyên îstatîstîkî dide Clemensê. Mesela em bêjin tiştên wêjeyî bi kurdî bin, tiştên em bêjin îşlevsel, karîger bêtir bi tirkî ne. Yanî rewş anaha di kurdî de jî bi vî rengî ye. Tiştên Mesela Mehmet Uzun jî stratejiya xwe ya bi têkiliya Tirkî re di ser Tirkî re wergerandin re bi vî rengî danîbû. Di Ruhûn Gök Kuşaxê de ji xwe behs dike. Di wir de dibêje mesela min tiştên xwe yên em bêjin aktuel, ceribandin, hevpeyvîn tiştên wisa bi Tirkî û lê berhemên afirîner bi Kurdî nivîsandiye. Ev û têgihiştina kurdî li hev dike lê îro piştî em bêjin du hezar û sisê ya serdemek nû jî di wêjeya kurdî de vebû. Mesela ez di teza xwe de vê wekî hewleke xweseriyê bi nav dikim. Bi pêşengiya romana kurdî gelek roman ketin qadê gelek bawerî bi nivîskaran çêbû ku roman binivîsînin. Em bêjin leza Zêdebûna nivîskaran ji leza zêdebûna berheman zêdetir çêbûye ev danek balkêş e. Ev yek jî tiştek bi me da zanîn pêdiviya rexneyê çêbû û her wekî din pêdiviya em bêjin kovarên wêje û rexne, zarema, nûbihar, akademî, derwazet, Gelek kovar derketin, nivîsên tewrîk derketin, em bêjin pirtûka Ramazan Alan jê pê ve ew tezên ku bûn pirtûk, pirtûkên tewrîk de ev tev e gelek ji me re pêdiviyek destnîşan dike. Ew pêdivî çi ye? Me vê carê me tewriyên xwe em bêjin me bi tirkî dixwend, ê ku zanibûn îngilîzî dixwendin, ê ku zanibûn fransizî dixwendin, bi zimanên biyanî dixwendin an jî bi zimanên serdest dixwendin me ew tiştên tewrîk di gotarên xwe de werdigerand ser kurdî û her carê jî wextê civatek li ser vê meseleyê digeriya pêdiviya wergera tiştên tewrîk jî derdiketin holê lê Di eslê xwe de hê em bêjin pirtûkên sereke yên klasîk ên cîhanê li kurdî nehatine wergerandin. Ew ê çawa Freud berî Dostoyevsky bê wergerandin? Ne wisa ev jî meseleyek e. Ne rast e. Yan berî her tişt ji bo va tiştan hem hem sazî dezgeh lazim e hem heta radeyekê xweseriya ekonomîk û siyasî lazim e. bi hev re û sermaye lazim e ê ku sazî û dezgehên ku hêza wana biryar dayîn û bi cih anî bikaranîn hebin lazim e. Yanî va tiştên mezin meriv nikare tenê teslîmê piyasayê bikin. Yanî kural û qaydeyê piyasayê dihêlin teslîmê wan bikin. Çimkî li ti derê cîhanê birya piyasayê va va tişta bi pêş neketine. Her tim sazî û dezgehê ya malbatên mezin yan ji derdorên mezin yan ji dewletan hebûne. Li her derê wisa ye. Ama mesela cemme kurda tiştek din jî hene. Ew hem pir nû ne, pir taze ne. Di warê wergerbarî de ev translatability, Em dikarin dîsa ji Gramsci îlhamek bigirin. Çimkî her çiqas referans nedin jî, belkî jî ber ku Marksîst bû em nizanin. Em mesela berî her kesî Gramsci ev defterên xepsxaneyê de, girtîgehê de divê. Ew xwe ji Marks ji Prodonê digire, ew di nav Marksîzmê de wergerbarî dike têgehek. Aynî wisa ye. Aynî wisa xebera te saet xweş. Jeneolojîkî wisa heye xebera te. Mesela divê gava pêşî behsa wergerbarî dike, dibêje gelo em dikarin felsefeya spesîfîk ê şenber bi zimanî rojane û pratîk, praksîsî wergerînin. Pir muhîm e yanî werge. Din aborî û siyasetê. Ey ey wisa ye. Yanî di wergera ew di va qadan de hebe dibêje di nav zimanekî de û dibê yan jî dibê em dikarin zimanî Hegel wergerînin zimanî pratîk û praksîs. Şin cemme kurda Hê jî niqaşekê tam bi vê rengê tune ye. Em carina referans didin gelo kurdiya akademîke ye tune ye. Niqaşa me jî piçekê tam rû neniştiye. Bi sîstematîk û bi termê tegehan nayê kirin. Mesela ê ku gava ku em tiştekî teorîk ya wergerînin yan jî dinivîsin em xwe mecbûr Hîs dikin em ji xwe ji zimanê rojane dûr bixin. Çiqasê fehmkirina vî zor bibe, em difikirin belkî em ew qas bi ew qasî karekî teorîk dikin. Lê na. Yanî ne wisa ye. Divê tu zimanê xwe nêzî zimanê pratîkê jî bikê. Rê û rebaza wan jî divê. Em bibînin ew em ji gelên din jî di vê warê de em dikarin îstîfade bikin, îlham ji wan bigirin. Yanî vana ne ku teorî nizanibûn ama êdî her diçe zêdetir mesel û çîrok û sembol û têxin di nav nivîsên xwe da ku bêtir bên famkirin û bêtir zêdetir însanan daxilê van niqaşan bibin. Ev jî heye mixabin yanî di varê teoriyê de em hê jî Tekîliya di nav zimanekî de tekîliyê zimanê rojane û zimanê spekulatîf û şênber em hê ji vana nêzî hev nekirine. Û her wekî din jî ez dibêm ev tişt jê ye, teoriyê wergerê jî, Yanî bi heqê xwe di nav me de nehatiye nîqaşkirin. Çevirê Kuramlarını keşfetmek pê hesîna tewriyên wergerê Antoni Pîm pirtûkek nivîsandiye. Mesela wextê min ew pirtûk xwend heya wê demê fikra min a li ser wergerê yanî tiştên kolonyalîzm, zimanê serdest, zimanê bindest û em bêjin mirov zimanê kurdî wergerîne zimanên din wernegerîne zimanên din Çawa wergerîn û ji zimanên em bêjin Dostoyevskî, Sûc û Ceza, Nûbihar çap kiribû ji Tirkiya hatibû wergerandin, ji Tirkî were wergerandin an na, em bêjin berhemên Japonî, Çînî werger tunin yanî halê hazir em ê çawa wergerîn nîqaş gîş bi vî rengî bûn. Lê carina di wê pirtûka Anthony Pym de derbas dibe mamoste dibê her karê wergerê, Di wê kêliyê de afirandin û pêşkêşkirin, em bêjin pêşniyazkirina teoriyek e. Bi xwe dibêje, Mesela wextê min ew têgehên ku ew nîqaş dike ew bi rastî pirtûk li ser em bêjin teoriya teoriyên wergerê ye û gelek teorî tê de hene. Em bêjin mesela wextê Kawa Nemir sonên Shakespeare werdigerîne em bêjin hin tiştên xwe em bêjin ji xanî îlham digire. Wextê tu li kawa godarî dikî an tu vê bîranînê godarî dikî tu dibê yanî ji xwe karekî muazzam kirî ev tiştekî din e te dibê wî ev ji xwe keşifkirî belkî wisa be jî lê di eslê xwe de Ev ji xwe di lîteratûra wergerê bi xwe de heye. Wextê tu li ser teoriyê bixebitî û gel jî jê fam bike, ne tenê gel em bêjin ev sinifa wergerê, sinifa nivîskaran jî jê fam bikin, tu di heman demê de rêyek jî jê re Çareser dikî rê jî jê re vedikî, rê li ber dixî, tiştek jê re tarîf dikî. Her wekî din tu mecbûrî yekê wekî kawa dahî derkeve, yekê wekî din mesela kesek derkeve tu li benda wê yî. Lê civak bi xwe gerek bi vê riyê jî tu dikarî kesan bigihînî. perwerde bikî an na, her tim di siyasetê de çawa be, em bêjin di karê wêjeyê de jî wisa ye, heke tewir teorî bawekî maqûl lê nê tatbîkkirin. Bi min tiştekî wisa heye. Her wekî din mesela di wê teoriyê de dîsa bi bîra min ket, mesela têgehek bi kar anîbû di go nasên sexte, Mesela min ev peyv bi xwe nebihîstibû. Lê li batmanê konferansek yanî beriya pênc şeş salan Muayed Tayîb hatibû di sohbetê de behsa ewkê dikir. Me jê pirsî me got gelek tişt bi soranî hatine wergerandin li başûr, Bi çi rengî çêdibin filan yanî parêkî jî henek û pêkenok jî tê de hebûn. Goya her kesê me ku diçe Îranê xwe hînê farisî dike yanî diçe nexweşxane filan bi sedemekî diçe wir û tê dibe wergerê farisî û kurdî yanî di ser farisî re em bêjin Hegel, Çehov, Marx, Engels em bêjin Dostoyevskî werdigerînin ser kurdî Lê tiştekî balkêş hebû di vê pêkenokê de, Maye Tayîb digot, Yanî ez nizanim, yanî ez wekî anekdot referans didim, digot mesela em bêjin peyva şêrîna farisî û ême kurdî dibe ku ne yek be. Ev jî mesela wextê min ev teorî xwend bi min balkêş hat, mesela dibê nasên sexte. Nasên sexte ev tişt e. Ev tiştê ku maye Tayyîp dibê Anthony Pim jî yekî teorîze kiriye. Yanî behsa wê teoriyan jî yek teorîze kiriye behsa wê dike. Teorî loma girîng e yanî. Pir girîng e rast e. Ya min ji bo va tişta jî hem mekteb lazim e, yan dezgeh lazim e. Yanî divê komek însan bala xwe bide xisûsan ser vê meseleyê û di vê meseleyê de perwerde bibe, piştre jî ew tecrûbeyên xwe, zanistên xwe bi derdorên xwe parve bike. Cem me kurda hê jî dîroka kurdolojiyan jî pir nû ne. û her diçe jî beriya wan tê girtin. Yanî îmkan nedin jê bi pêş kevin. Ev yek ama rast e yanî di teorî jî me re lazim e. Tecrûbeya wergerê di dinyayê de çawa bû em divê em li ser vê meseleyê bisekinin. Ama tiştê din jî hene gava te got mesela ji bo kurdên başûr û soranî axif şanse wan zêdetir e. Ji me zêdetir e. Çimkî biriya farisî bêjî, biriya erebî bêjî, piraniyê va klasîkên metnên teorîk û edebî hatine wergerandin. Şaş bêjî ne sar. Şaş bêjî. Mesela pir balkêşê mamoste û pirtûka Domîngez Sose û Villanueva heye ya, Qarşılaştırmalı edebiyat, Di wir de behsa çîroka Moby Dick dike. Mesela bo nimune Jean Gino û du hevalên xwe bi rastî yanî dibêjin wergerê herî xirab yê Moby Dick jî ew bi xwe ye. Hevoka bi nav û deng a Moby Dick Call me Smile bi fransizî dike Navê min Îsmaîl noqte datîne dibêje em wisa bihesibînin. Ev bi xwe yanî her ku wergerek. Şaş be jî vê berhema Moby Dickê wekî cûre dike dike ku Melville di nav yani pêlava Melville dike nav pêlavên mîna Selin, Blanchot, Guide û di nav wêjeya cîhanî de dike hevalê cûreyek berhema. Yani binêr wergereke şaş Di fransizî de dibe ciyekî bi bandor, ji xwe re şûnek çêdike. Yanî wergerên me em bêjin bi nasên sexte be jî bi her awayekî cûrê di zimanên din de xwedî serpêhatiyek cuda ye. Hem ev heye hem jî mesela ev ji têgeha Povrîko re vê ji warê wergerê de tegehê bi kar tîne, dibêje linguistic hospitality. Yanî mêvandariya zimanî evê çawa ye? Em bi çi manayê te gava wergerwan wergerek werger çêdike ev ne tenê zimanê mebestê de yan target language ne tenê zimanê mebestê de zimanê eslê de zimanê xwe de jî dikeve rê û revîtiyeke kûr. Da ku wê wergerê bike, sînorên zimanê xwe berfirehtir dike. Li ser zimanê xwe serê xwe diişîne. Ji bo îmkanên afirandina peyvên nû yan jî watedayîna nû serê xwe diişîne. Bi vê şeklê her hewldana faaliyeta wergerê, Ev ê sînorên zimanên eslê jî berfirehtir dike û bi vê şeklê deriyên vê zimanê ji bo tecrûbeyên gelên din jî vedike. Çimkû ev faaliyeta wergerê ji perspektîfa me bêjin antropolojiyê nasîna şêwê jiyanên din in. Tesewura jiyanên din in, mesela di kurdî de jî, di tirkî de jî îs û zamîr va tişta bi ez dest pê dike ne wisa. Ben, ay. Mesela zimanê erebî bi ew dest pê dike. Hin zimanan de evê zamîrekê Bi şeklê ez tune ye. Bikarane zeman jî cuda ye. Bikarane sifat jî cuda ne. Ev ev va tişta jî gawa werger rastî va tişta dike li ser zimanê xwe jî ji nû ve difikre. Loma faaliyeta wergerê her çiqas zêdetir be, û îmkanên ev ziman jî dewlemendtir bibe û berfirehtir dibe. Bo seyê lê ew kî jî heye mamoste Tim Parks mesela behsa wextê behsa Nobelê, behsa komera wêjeyê filan dike di wir de gazin jê dikir ku mesela cûreyek ziman em bêjin şêweyeke zimanî li ser hemû biriya Nobelê Bi riya wergerê, bi riya wergera îngilîzî şêweyek li temama dinyayê bi vî rengî dibe ser dest. Ev jî pirrengiyê dikuje. Mesela baş nayê bîra min lê îtalî ji xwe re kiribû mînak, digot mesela êdî formê me rengdêra jî li gor hêsanbûna

Ev jî cureyeke bandora wê hegemoniyayê bi xwe ye yanî. Na rast e. Rast e. Ew tehlukeyeke mezin e. Ew weke te jî behs kir ev Kazanova, ev fabrikaya gerdonûkbûnê yanî nivîskariyên kurd jî êdî ev ê dikeve nav vê pêlê. Lê. Dîsa jî ne tenê îngilîzî, hegemonya îngilîzî niha li ser zimanên din ên ewropî jî hene. Ew jî dixwazin xwe ji bin tesîra îngilîzî jî mesela rizgar bike. Lê hîn derdorên hene, derdorên muxalîf ê ku çeperên edebiyatên cîhanê de dixwazin cîh bidin zimanên ku edebiyatên ku li ser sînorê edebiyata cîhanê mane û dixwazin Nivîskarên zimanên cihê cihên dinyayê bîne bahev ez belkî piçekî va tişta di serê min de hebû gava ez behsa va meselaya dikim. Yanî her çiqas zimanê ku em werger dikin bo zimanê xwe cuda bibe, Misala ji Çînî eger rojeke be, ji Hindî, belkî ji Îrlandî, Farsî, ji Erebî, ewqas belkî sînorên zimanê me jî dewlemendtir bibe, berfirehtir bibe. Ez va tişta dibe, ev îmkan hene, em bi kar tînin, bi kar neynin, teslîmî piyasa dibin, nebin, ew helbet, ew tehlûke her tim heye. xebera te ye. Mamoste Parikî jî yanî werger bi vê nevê yanî çiqas derfet be jî hewqas jî te dî sînorê ye yanî bi çend aliyan ve sînorên wê hene. Mesela mirov tiştekî werdigerîne zimanê xwe difikire gelo ev tişt bi zimanê min de çawa tê temsîlkirin. Dîsa di pirtûka Anthony Pym de ev tişt hebû yanî vê yekê nîqaş dikir mesela digot pirtûkên pîroz de te dî berx Tê qurbankirin lê eskîmo berx nas nakin yanî gelo mirov dikare foq şûna berxê bi kar bîne neyne ev bawekî ew bêjim tiştekî teknîkî ye yanî tu berx têxî şûna wê an na wekî din mesela îna sêzdemîn em bêjin di çandayî spanyolî de Roj bêyombe em bêjin çanda îngilîzî de sêşema sêzdemîn bêyom e. Gelo mirov kîjan têqeşûna hev? Ev tev tiştên em bêjin zêdetir teknîkî ne, teorîkî ne em bêjin, zimanî ne. Lê tiştek jî heye di wergerê de mamoste peyva te bi şekir dibirim. Mesela Eduardo Galeano behs dike, behsa jineke Alim Ferzane Hildegardê Bayncenê dike, di berhemên xwe de behsa zevk û şehweta jina dike. Lê berî berê wê bi sed salan Îbnî Sîna di El Qanûn fî Tibb de bi hûrgulî şayesa em bêjin orgazma jinan dike. Lê belê ew pirtûk wextê tê wergerandin bi zimanên ewropî ev beş jê tê avêtin. Yanî bêyî vê beşê Ji ber ku çandav rûpî jî li ser çandeke mêrane rûniştiye, bilind bûye. Ev jî tê derxistin yanî sansûr ne tenê ji aliyê rojhilatiyan em bêjin cîhana rojava pir medenî her tişt bê sansûr bê perde li bi cem wan e. Li cem wan jî bi vî rengî şêwe Girtiye, Li ba me mesela vê dawiyê tê bîra min, Paolo Coelho yazdeh deqîqe, Saadet Ozen Can yayîndarî peyva Kurdistan sansûr kirin. Em bêjin Salman Rushdî sêrbazê Floransayê Can yayîndarî sansûr kiribûn. Patricia Highsmith, Ripley Underwater, Îthafê Kurdan û Filistîniya kiribûn, caniya înarê bi salan ew îthaf jê rakiribûn vê dawiyê lê zêdekirin û her wekî din mesela di nav karên rojane de Zeynep Oral piştî wextê şerê Xendeka tevî saziyê pena cîhanî navneteweyî filan wextê hatibûn ew kesên ku bi înglîzî digotin Kurdîstan Zeynep Oral peyva wan Werne digerand ser Tirkî yanî bifikre yan kareke pir hêsan e jî werger jî wekî ku te di destpêkê de di destpêka axaftina xwe de got rêyeke sansorê ye jî yanî. Na rast e xebera te hem sansorê hem mesela ên ku behsa wergerê dikin li ser wergerê dixebitin di heman demê de wekî pêşengên xebatên çandê. yan jî teoriyên çandî, cultural studies, tê qebûlkirin. Çimkî ziman û vêjê û çand ewqas bi hevre giredayî ne. Loma loma bûne mijara siyasetê dinyayê jî, siyaseta navnetewiyê jî. Yanî sansûrkirina navê gelan, sansûrkirina navê coxrafyeyê, navê hin welatan, sansûrkirina nav Hîn bûyeran yan jî wekî mînakekî Îbn Sîna de hebû. Eger di çarçeveya fehma vana zayendî de rûnanê va tiştê jî dikarin sansûr bikin. Ama va tişta gava derkeve meydanê, Rê dide însana bi ava çandî li ser siyaseta dinyayê, tekiliya nav gelan jî bifikire. Yanî carinan wextê ez difikirim ez ji xwe re dibim yanî mesela zanîna me ya tirkî wek kurd, zanîna kurdan ya tirkî, erebî, farisî ji bo wan derfet e. Lê wextê tu lê dinêrî mesela tiştên berhemên cîhanê wextên bi riya van her sê zimanan hîn dibin gerek mirov pir baldar be yanî gerek pir lêkolînis yanî yanî tu her tim bi tirsa ku ev tişt çawa tê de hatiye bikaranîn, çawa tê de hatiye mesela Kurd ewkek dîsa ne şaş bim di pirtûka Karşılaştırmalı edebiyata giriş. Dîsa di wê pirtûkê de behsa wergerek dikirin mamoste du kes berhemeke çînî werdigerîne behsa em bêjin şahînşaheke çînê dikin. Yek wekî ku barbarî bibe yanî ew kes wekî ku barbar be dide wergerandin yanî hevok dîsa yanî kêm zêde wek hev e lê wisa daye şayesandin ku tu wek barbariyek Famdikî ê dinê jî wekû şaristanî medeniyek dayê wergerandin. Yanî ev bi xwe yanî tiştekî pir balkêş e biya min. Yanî divê mirov her tim haydar be. Çiqas bi wergerê bawer be yanî. Na, na xebera te ye. Vana ji xwe problemên hem hem teknîkî ne, hem jî divê meriv her tim Di vê war de hişyar be di wê wergê de çimkî siyaset roleke mezin bikar anîye di wê warê de rola wê ya mezin heye. Lê helbet îmkanên wergerê çi ne talûkeyên wî çi ne di wê meriv her tim hişyar be. Mesela ev ev werger îmkan dide nivîskaran jî însanan jî hin bûyerên Di derwe coğrafyaya xwe jî bîne ba hev. Ev pir mîhim e. Misa mînakek didim. Evê lehengê romana Mehemedê Zirav. Navê wê Mehemed e. Memê Zirav. Evê Memê Zirav. Mesela yekî edebiyat zanekî faris ji me re gotibû a lehengên romanên Kelêdara Dewletebadî û tengsîra Sadûk Çubek jî Muhammed in. Ku ew her sê nivîskar jî çepgir in û tesewûra wan a sosyalîst hene, çima leheng navên lehengê wan Muhammed in? Mesela ba kêş e, eger meriv biriya wergerê heya meriv ji van xebatên hebe, Meriv dikare li Rojhilata Navîn de belkî tekîlêya dîn û sosyalîzm ne wisa û tevgerê gelan û bi şeklekî din bifikre. Ew ama mesela gava em li siyaseta wergerê dinêrin em dibînin van metinan zêde nayên wergerandin. Divê siyaseta me ya wergerê jî hebe. Yanî tevî bi hişmendî em li ser vê meseleyê binêrin. Eger gava em girîngiya vê meseleyê fehm bikin, mesela li Tirkiyê binêrin va çil salên dawî kîjan metnên dinyayên êpteorîk hatine wergerandin, kîjan ekolan hatine wergerandin. Kî qet nehatine wergerandin di warê postkolonyalîzmê de, antîkolonyalîzmê de, edebiyata wan de. Em dibînin gava em li wan dinêrin, em dibînin yanî çi zîrek in di wê warê de. Zêdetir marksîzma rojeva hatiye wergerandin. Hatiye wergerandin meseleyên antîkolonyalîzm, edebiyatên antîkolonyalîzm eger mislimanan li hemberî Ewropiyan, Tirkan li hemberî Ewropiyan nebe nehatine wergerandin. Di vê war de divê em jî zîrek bin. Gava metna tercume dikin îhtiyaca me bêtir çi hene belkî em dikarin ji vir dest pê bikin. Em dixwazin aşinayê kî bin. Îhtiyaca me bi kijan zanîstin hene. Em dikarin li ser wa tişta bi avakî bêtir sîstematîk difikirin. Rast e mamoste parikî jî yanî hem me goya yanî wekî ku te ji Grams çî jî referans da zimanek di hundir xwe de jî em bêjin ji hêla aborî, ji hêla praksîs felsefî, ji hêla siyasetê karên rojane ve jî ew jî kareke cûreyek wergêrê ye. Her wekî din mesela em bêjin di nav zareveya kurdî de jî cûreyên wergerê hene. Mirov dikare parikî li ser van jî van tişta jî daxilî wê siyasetê bike yanî çawa ku min mesela min di teza xwe de behs kiribû min digot yanî kesên ku Min behsa wergera çeprast kiribû yanî kesên ku ji tirkî bo kurdî werger bikin bila ji bo rojhilat, rojava û başûr werger bikin. Kesên ku ji erebî bo tirkî bo kurdî werger dikin bila ji bo kurdî ji ber ku kurd ne çavnasê wêjeya erebî ne li bakûr em bêjin ê başûr, rojava û rojhilat jî hewqas ne çavnasê wêjeya tirkî ne bi qasî me. Em dikarin em bêjin berhemên baş yên tirkî ji bo wan wergerînin ew jî dikarin wergerî pirtûkên baş yên erebî û farisî ji bo me wergerînin. Ne wisa mamoste. Ev bi vî rengî jî divê siyaseteke navxweyî jî hebe. Her wekî din divê mirov li ser vê siyasetê û di nav wê hegemonyaya navxweyî jî binêre. Mesela ne şaş bim yanî berî çend sala min wisa çav lê gerandibû, mesela ji zazakî bo kurmancî bes werge berhemek Nadîre Guntaş tenê hatiye wergerandin. Yên din giş em bêjin bero belkî berovajiya wê zêdetir ne zêdetir nizanim lê meseleya soranî û bahdînî vê hegemonyayê vê têkiliya sembolîk ya di nav zarevayan de Pir bi xweşî eşkere dike berhemên Bahdînî bêtir nêzî kurmancîye vê dawîyê mesela pirtûka orgazma ji derhayek ya Vehêl Mehsîn wergereke pir serkeft ye şêwaza ew kê tê de nehatiye kuştin nivîskar û wext mirov deh cara bixwîne her deh cara jî dikare tiştekî şêweyî li kurmanciya xwe ya rojane zêde bike. Ev bi min pir bal kişt e. Lê em bêjin siyaseta weşangerên Kurd yên serdest û em bêjin li ber çav zêdetir meyla xwe bi soranî ve girê dane. Ji soranî zêdetir tişt têne wergerandin ji dêvla badînî her ku kurmanciyê jî yanî. Ne wisa? Divê mirov ser van jî bifikre parîtî. Ev jî meseleyekî pir giring e. Her wekî din mesela Janî Gel, Îbrahîm Ahmed mesela bi tîpên, Latînî jî, mesela tiştên soranî bi tîpên latînî hebin, belkî ew jî derfetek ji bo latînîzekirinê veke. Elbet, elbet. Na, bi birya wergerê yan jî transkrîpsiyonê, adaptasyonê meriv dikare yani zaravayên kurdî jî nezî hev bibin. dewlemendtir bikin. Belkî wekî pirsek mamoste pirseke dawî ji ber ku tu mirovnas î, ez ê jî li ser çavkaniya mirovan tiştekî dixwazim ji te bipirsim. Ev jî biya min bi wergerê ve girêdayî ye, belê siyasetek, em bêjin kurdî, ziman, têkilî, hîyerarşî, ev tişt, zanîn, nezanîn her tişt tiştekê lê ev jî heye biya min, çavkaniya mirova jî bi ya min girîng tê. Mesela carina malpera me ya ew kê heye ya Kürt araştırmaları. Mesela lê dinêrim kesên ku dişopînin yanî min tebî lêkolînek berfireh nekiriye yanî yê ku min dîtiye bihîstiye ez dibînim dibêjim yanî tiştekî subjektîf dibêjim. Her kes Kurdin yanî Kurd Kurda dixwînin malperên Kurda Tirkî be jî piranî Xwînerên wan, xwendekarê wan kesan Kurd in yanî. Mesela ez lê dinêrim hin tişta ji Îngilîzî werdigerînin ser Tirkî. Ev jî bi min xerîb tê yanî. Belkî mesela ew kesê ku werdigerînin Kurdî nizanin. Bêguman tiştekî wisa ye. Lê ev jî bi xwe tiştek e. Yanî çima em çavkaniyên xwe yên însanî, mirovî di nivîsandina Bi zimanê serdest de jî ez wisa difikirim. Ez wextê dibêjim çima kesên ku kurd in bi tirkî dinivîsin ne tenê bi çavê siyaseta rojane em bêjin kolonyalîzm, antîkolonyalîzmê na, tenê bi çavkaniyên însanî tu lê dinê lê binirî tu vê yekê çawa şîrove dikî? Yan pirsekî bi cî de ye, maqûl e jî. Ama bersîva wî ne weke xêsan e. Bi min Ez wisa difikirim, yanî ev hêj jî di nav me de, di nav xwendayên Kurda de cî û fehma zimanî nîşan dide. Yanî siyaseta Kurdan jî wisa ne. Qet ne ferqê kîjan siyaset be. Sekûler be, dînî be, di nav siyasetên sekûler de jî ferq nake, di nav partiyan de jî ev ferq tune ye. Ev Xaleke hevpar e di nav wan de siyaseta Kurdan de. Zimanê wan Tirkî ne. Îdayê wan çi bibe bila bibe, zimanê wan Tirkî ye çimkî belavkirina fikra anî gihîştina însanên zêde, hejmarên zêde ji ziman bi xwe girîngtir e ji bo wan. Yanî naxwazin biriya hebûnê zimanê va tişta bi hev re fîkr û raman û gevdeyê zimanê yên eslê zimanê bi hev re înşa bikin. Ev ev ev fehma ziman hê jî cem me tune ye. Yanî Pêşî fikr, fikriyat tê û dibêjin piştre jî em dîsta vegerin zimanê. Bi min ev fehmekî çevtok e, şaş e. Sed û sed şaş e. Zanim. Sal bi bore jî mirov vênime yani em bêjin edîbên me li xanî û cizîrî zêde nekirine yani. û yanî. Ew bi xwe jî zanib zanîbûn kurdî kêm tê xwendin dîsa tercîha xwe. Aynî wisa ne e nikarin bi vê şeklî xwendewanên xwe jî amade bikin, xwendewanên xwe jî înşa bikin. Niha jî zimanê kurdî dûserî ne, medyaya kurdî dûserî ne. Yanî ne tenê siyasete kurdî dûserî ne, ziman û medyaya kurdî jî dûserî ne. Yanî serîkî tirkî diçe, ew pêşte diçe her tim. Bi serîkî din jî edebiyat e. Yan jî û zimanî kurdî ye em bêjin yan jî kurdî bi xwe ye. Di nav kurda de heta ku fehm bikin ziman bi xwe ziman bi xwe bi qasî fikr û ramanê ku pê radigihînin muhîm e, loma belkî vê çaxê helwistên xwe biguherînin. Saet xweş mamoste. Saetê jî xweş. Em dîsa motoya xwe bibêjin, Guhek li me, guhek li dinê bi.